Helo bawb, Naomi Jones dwi, dwi'n Bennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a dwi'n un o'r tîm sy'n gofalu am yr Ysgwrn. Mae'r Ysgwrn yn llawn trysorau hyfryd sy'n cyfleu rhannau o'n hanes a'n diwylliant ni fel Cymry. cadeiriau barddol, dodrefn Cymreig, llyfrau ac archifau difyr, a nifer fawr ohonyn nhw'n ymwneud â stori Hedd Wyn, un o'n beirdd amlycaf. Crair arbennig sydd ar fenthyg i ni ar hyn o bryd ydi'r darlun yma o gasgliad yr hanesydd celf Peter Lord. Hiraeth Cymru am Hedd Wyn ydi enw'r ddarlun, gan yr artist o Stiniog, John Celt Edwards. Dwi'n ddiolchgar iawn i Peter Lord am rannu ei wybodaeth a'i brofiad am y llun efo ni, ac mi fydda i'n cynnwys llawer iawn o hwnnw yn fy mhwt i chi yma. Daeth Hiraeth Cymru i feddiant Peter drwy ddwy chwaer, Misus Ahmed a Misus Roy, dwy ferch i uno chwiorydd yr artist. Ysgrifennodd at y ddwy yn Gymraeg i ofyn am gael gweld y llun. Doedd bron dim Cymraeg gan y ddwy ac roedden nhw wedi cam-ddallt y llythyr gan feddwl bod Peter Lord yn gofyn am gael prynu'r llun. Roedd y ddwy yn deud ei bod yn ffeindio'r darlun yn 'depressing' ac yn awyddus iawn i werthu. Roedd y darlun wedi gadw mewn bag papur mewn drôr ar hyd y blynyddoedd, a'r ddwy chwaer wedi gofyn am gyngor eu cyfaill Mister Cuffin Williams am werth y llun. Mi ddaethpwyd i gytundeb ynglŷn â'r pris yn fuan iawn efo Peter Lord. Ac yn ychwanegol i'r darlun, rhoddodd y ddwy chwaer y casgliad o gardiau post a'r ffotograff o Celt ag Elias Davies iddo hefyd. Ac mae Peter Lord yn disgrifio'r cyfarfod gyda'r ddwy chwaer fel un cofiadwy iawn. Addysgwyd yr artist Celt yn Llanymddyfri a Jersey ac mae'n debyg ei fod o wedi astudio am gyfnod ym Mharis hefyd. Bu'n teithio drwy Ffrainc a'r Eidal a chafodd ei ddylanwadu'n fawr gan yr adfywiad Celtaidd. O'r herwydd, datblygodd berthynas agos gyda chenedlaetholwyr Llydewig, a chafodd ran blaenllaw yng Nghwngres Geltaidd Gaernarfon ym 1914. Bu'n artist llwyddiannus, yn peintio portreadau a lluniau gomisiwn, yn ogystal â chreu gwaith ar gyfer cylchgronau Cymraeg. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, lluniodd gyfres o gardiau post propaganda, ac ym 1919 dyluniodd Gadar Geltaidd ar gyfer Steddfod Genedlaethol Corwen. Cefndar Celt, sef Elias Davies, gerfiodd y gadar honno. Er gwaetha ei waith toreithiog yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, datblygodd gyrfa Celt ddim ar ôl y rhyfel, Bu'n byw yn nhŷ gwyliau'r teulu, Cei Newydd, Gartal Sarna, tan ei farwolaeth ym 1934. Darlun olew ar banel pren wedi Hiraeth Cymru, sy'n mesur tua 13 wrth ddeg modfedd. Cafodd ei beintio ym 1917 yn sgil marwolaeth Hedd Wyn ar faes brwydr Passchendaele. Ar y degfed o Fedi 1910, yr wsos ar ôl Steddfod y Gadair Ddu ym Mharc Penbedw, sgwennodd Celt lythyr cyd-ymdeimlad at deulu yr Ysgwrn. Fel hyn mae o'n deud, Mae calon pob Cymro yn drom o golli Hedd Wyn a'i athrylith. Cefais lythyr heddiw oddiwrth dyfnallt yn sôn amdano a'i waith. Bydd miloedd yn awyddus i weled ei ddarlun, ac os carech chi mi baratoi darlun ar gyfer y wasg, bydd yn dda gennyf wneud hynny, o barch i'w athrylith. Ymddengys bod Celt wedi mynd ati i beintio'r darlun yn o fuan wedyn, gan fod y cardyn post a oedd yn seiliedig ar y darlun wedi ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr 1917. Ysgogodd y Rhyfel Byd Cyntaf gyfoeth creadigol, yn farddoniaeth, yn ryddiaith, ac yn gelf weledol, a daeth nifer o artistiaid, beirdd a llenorion ifanc i amlygrwydd yn ystod y cyfnod hwn. Yn ôl Alun Llwyd, ysbrydolwyd darlun hiraeth Cymru gan ddiweddglo cerdd y Delyn Fud gan Hedd Wyn. Sefais wrth ei fedd hwyrddif, bedd y gobaith glân, wybu londer plant y mynydd, wybu gan ei gân. A phe medrwn, torrwn innau, ar ei feddfau'n mut, ddarlun telyn gyda'i thanau wedi torri i gyd. Cafodd y darlun ei ddehongli'n fanwl gan dyfnallt cyfaill i Celt Tae Hedd Wyn. Dyma'i eiriau ym mhapur y Geninen yn 1918. Uwchben yr allor, yn ei hing a'i gwae, y mae Cymru weddw drallodus, ei llygid yn drwm gan hiraeth a dagra. Wrth droed y garreg y mae Telyn Cymru yn pwyso, ac fel pen ymbil am gyffyrddiad llaw y bardd mud i linynnau alaw arni. O flaen y feddfaen y mae bloda asfodel neu fleur de lis. Dyma floda'r Celtiaid. Argraffwyd y darlun ar ffurf cardyn post a gafodd ei gylchredeg yn eang. O'r herwydd, gwnaeth y ddelwedd dipyn o argraff ar bobl. Dyma englyn gan Eifion Wyn i gardyn hiraeth Hedd Wyn. Wedi'i weled, rhaid wylo, dirioned yw'r wyneb sydd arno, a fu'n wên uwch ei faen o, a gwedd drist y gwydd drosto. Mae gwahanol straeon yn bodoli am sut crëwyd y ddelwedd. Meddai rhai, fel JW Jones, mai un o gariadon Hedd Wyn, Jeannie Owen, mae'n debyg, fodelodd ar gyfer y ddelwedd. Ond mae stori arall wedi goroesi gan un o nithoedd Celt, Cofnodwyd y stori hon gan Ted Brys Jones, Cof gennyf un dydd Sadwrn fod fy ffrind Carrie a minnau wedi mynd draw i'r sgwâr i weld fy ewythr. Curais ar y drws, ond nid oedd neb yn ateb. Yna edrychais drwy'r letterbox a chael tipyn o sioc a rhedeg adref am gwynt yn fy nwrn i ddeud wrth Mam bod ferch Farw yn gorwedd ar y bwrdd yn nhŷ fy nain. Cipiodd fy mam yn yr allwedd ac i ffwr a ni yn ôl ar garlam. Ond model clwt llawn faint oedd y corff, model calico arlunydd. Gorweddai ar y bwrdd yn yr union osgo ag y gwelir hi yn arlun Yn y darlun a beintiwyd gan Celt, Hiraeth Cymru am Hedd Wyn, gwelais y corff droeon ar ôl hynny yn hongian ar fach yng nghwmni hetiau a chotia. Pwy a ŵyr beth y gwir, ond tydi o'n ddifyr bod y darlun yma wedi cydio yn ychymyg y Cymry a datblygu mawredd y stori o amgylch hanes Hedd Wyn. Mae un gwahaniaeth pwysig rhwng y darlun a'r cardyn post. Yn y darlun, caiff Hedd Wyn ei gyfleu yn gwisgo crys a thei, fel mewn lluniau eraill sy'n bodoli ohono. Ond yn y cardyn post, mae'n ymddangos mewn lifrau milwrol. Dyna adlewyrchu'r tensiynau cyfoes o amgylch sut i gofio Hedd Wyn a'r lliaws fechgyn eraill a laddwyd yn ystod y Rhyfel Mawr. Ai fel milwr dewr a fu'n farw'n arwrol yng Ngwasanaeth yr Ymerodraeth Brydeinig ddylid ei gofio, neu fel un a gipwyd o'r fuches hon yn y modd mwya' erchyll? Y garfan heddychol yma enillodd y dydd yng nghyd-destun cofeb Hedd Wyn. Mae'r gofeb yn Nhrawsfynydd gan LS Merrifield yn cyfleu Hedd Wyn fel bugail. Cymaint oedd llwyddiant y cardyn post, gwahoddwyd Celts gan Bwyllgor Coffa Hedd Wyn i greu tudalen deitl a chlawr bapur i flodeugerdd Cerddi'r Bugail, a gyhoeddwyd yn Awst 1918. Dwi'n arbennig o hoff o'r llun yma, gan ei fod yn un o'r creiriau prin hynny sy'n rhoi darlun byw a gwreiddiol i ni o'r effaith gafodd marwolaeth Hedd Wyn ar gymdeithas a diwylliant Cymru ym 1917. Gwyddom fod pererinion wedi dechrau teithio i'r Ysgwrn, cartre Hedd Wyn, mor fuan â Medi 1917. Ac erbyn hyn mae degau, os nad cannoedd o filoedd wedi cyflawni'r daith i dalu teyrnged i fywyd, gwaith a champ y bardd. Ond mae hi'n rhy hawdd ystyried stori Hedd Wyn, un o straeon mwya'n cenedl, yn stori dilwyth teg. Ac i mi, dyna bwysigrwydd darlun Hiraeth Cymru i ni heddiw. Mae'n cyfleu mewn ffordd dawel a chreadigol y modd y teimlodd Gymdeithas Cymru golled Hedd Wyn, y prifardd ifanc a'r symbol o'r genhedlaeth goll, i'r byw. Yng ngeiriau Peter Lord, mae'r llun yn cyfleu sut daeth Hedd Wyn yn rhan o'r seici Cymraeg, yn rhan o gof ein cenedl.